Barra! Barra! Forsi tgħidu da qed jeżaġera. Imma kull darba li nkun qed nagħmel omelija it-tfal faqqu l-biki ma niflaħhomx. Wara kollox, kieku veru li t-tfal ma kunx idħol qassis. Nur benefiċċju ta' dawk li morru knisja, x'għandek tagħmel?
L-ewwel qari. Qari miktub tal-Eżodu.
Iva ej, intom li għandkom it-tfal, malli jibku, x'għandkom tagħmlu, eh? Tibqa' għaddejn isu mu jiġri xejn? Timbottaw il-puċċer il-bot u ta' basi mhux tagħkom? Jew forsi taqbdu l-baby u toħorġuh 'il barra. Daħlitli l-quote Sur Kappillan. Anke jiena. Għamilt waħda ta' Gova.
Gova? Għamilt quote ta' Gova, iva, ħalli fil-każ naqbdu u nagħmluhom hemm, fuq it-suntien, nagħlquhom hemmhekk. Imma dawn tfal dawn mhux annimali. Tfal! Tfal ipposseduti, ipposseduti da tfal, għax malli jidħlu hawn ġew, ma naf x'jidihom, ħlief ħajjat u storbju ma jagħmlux. Imissek.
Ħoder Robert, toqgħodx tgħidli xi jmissni u ma jmissnix għax iktar fixkilni moħħi, ħallini bi ħwiti, Fader Robert. Missek taqra l-Evanġelju qed jistennewk.
Il-Mulej magħkom. Li tat-tfal wisq qed tossessjonah.
Kappillan daħlet il-kowt. Eħe, u kemm hi?
Kemm telgħet? Jekk nagħmluha tal-aluminium 6000. Kemm?
6000? 6000. M'intix tara daqsxejn għolja 6000? Jiena li jakoll maħalliha, u mbagħad jekk irridu tal-injam 4-5 tiġi.

U qod entertainja li tfal. Jent. Int, eh, int. U minn xi buffu, fimni.
Inħares lejk u koll nitħaq. Rabbija, eh, le non fuq xi 6,000 fuq it-tfal. Fuq it-tfal ħan fuqhom 6,000, 6,000 non fuqhom fuq il-kaxxa tan-nar ħanrijet kull maw, ma non fuqhom fuq it Ġejna fuq 6,000 fuq it-tfal. It-tfal għara xjuqodu ħdej in-nar. It-tfal.
Mhux hekk għax in-nar tal-festa u iktar importanti mit-tfal u tista' tekwihom darba!
Le, daqsik.
Tgħidli xejn inti li ħalqi? Le, le, mhux inti li ħalqek. Kieku ngħidlek ibżax, darba kelli boyfriend ta' kien jintillu ħalqu. Ħanina. Isma, għax jien ma rix inġak, bħalissa vera nisab konfuża, għax jien għalli l-wili inħobbu. U ma nxieqx il-weġġaw, imma fl-istess ħin jinti ġennini. Anke ti, għalla voli kbar minni, tfixkilni għadlek. Għara xħan għamlu tini dal-weekend, ħalli naħsib għax daqxejn konfuża, għax jina ma nishtiqx Inweġġak. Imma imma dal-weekend ngħid jien, x'jista' jinbidel f'weekend? Jekk kien jiena noġbok inti toġobni għax xi ħanqodu nistennew il-weekend.
Għaliex jiena ħajkun il-weekend li ħanara fiex jien qiegħda mal-wili. Għalhekk ma ridekx la ċempilli u laqas tikkomunika miegħi u lanqas miegħi ma' ħadd.
Okej, u kif tajli? Imma ħa ngħidlek. Jiena il-Wili ma naħsibx li huwa xi anġlu lanqas, eh? Aj, ma ma nafx li mhux xi anġlu, anzi, xi tanżej bil-furkettun. Però ma naħsibx li ħajjesel biex iweġġani tali. Ma ngħidx li ħajja għat-tantazzjoni.

Moxjen, moxjen kon deħelem. Eh, oħroġ minn hemm. Ejja, oħroġ minn hemm. Ammeri. William, kemm il ma narak, x'kombinazzjoni?
Tidher sew, eh?
Anki int orrajt, eh? Smajt li l-ħaqt issa, sirt raġel tal-prim, mhux? Ejjeja, il-first lady. U kif sejjer?
Isma, park, let's go get a coffee. Ifhem jena ma tantx tipo nkun nista' taf kif. U ejja Will, fej qatt kont biżijent, ili ma narak years. Park, let's go get a coffee. Park.
Kum saħdek, Willy. Willy! Għandi moħok hemm? Ħalli kwiet il-Willy. Willy, Inti jaħseb moħok, mux moħu, ejja. Lex Trick Rope, Willy!
Kemm il ma narak, how are you?
All right. It's all right. Ifem, all right. My missed you, eh?
Ejjaħ. Qed inħossok tmisnien. Jiena qatt ma kelli boyfriend bħalek. Għandna s-suġġett f'postu. Għandkom bżonn xi ħaġa oħra ħalli firkas nitla' l-kunvent? Il-laħwa Sister Eva, ara da top kemm hu ħelu. Ejja raħ, turkwas, issa ngħidlek fuqu.
Jaħasra dak iż-żgħir kif waqqa' fuqu.
Skużani, imma jiena daw l-affarijiet ma nistax nagħmilhom. Jiena raġel miżewweġ u daw l-affarijiet ma nistax nagħmilhom. All right? Willy, ikkontrolla naqal Willy int! X'affarijiet da? X'inhu? Le ta' tixka se titkellem bejnu bejn ruħu. Ħajkun inħallik.
Għal xejn, il-pjan ma rnexxiex, ma waqax.
Il-Ħadd it-tajjeb illum għandi ċajta vera tajba. E, ej, ej, ej, sinjur, ejja, bil-baby. Iva. E, Jimportani ċekja xaw minn ġili qed idaħħal il-kelb fil-puxċer ukoll. Ii, Xieħlew. Em, Jekk ma jimportax illum em, il-baby nħalluh ma' Father Robert, ta? Waħdu.
Ui, wasakem tispiċċa l-qoddis, ta' ġuri ma ħajġri xejn. Em, Haw, ha.
Ma nistax inżommu fuqi allura? Mur fimni, ħanek, ħanini. Jekk iżommu fuqek jaf itelfek daqsxejn u titlef daqsxejn minn messaġġ li jrid iwaslidna Ġesu. Allura aħjar tallima Fader Robert. Fader Robert, fidejk? Ija. Fidejk.
Hawn jekk jikpi għandek in-nepiż hawnhekk għax wasal biex jagħmel kokko.
Nepiż.
Bonġu, il-ħadd it-tajjeb. Eh, Is-sinjur dal-baby. Ja, eh, kemm ħelwa. Dak tifel. Tifel.
Edha eh, tifel. Ejwa naħseb. Tifel tiegħek da? Le sibtu.
Tibdu.
Niċċajta, iva tiegħi u tal-partner għax mhux miżewġi. Ew kol tajjeb. Ġowe ħażin irrid ngħid. Iwa ara mela għandna baby għaw boy. Jekk jogħġbok ħalli ħna ah, ma' Fader Robert ħa għandek il-biljetta. Żewq ma' Fader Robert. Mexxi, mexxi, mexxi.

Fuq hekk jittratta l-Evanġelju ta' meta Ġesù jgħidilhom ħallu li t-tfal jiġu għandi. Issa hu ovvjament ikun qed jirreferi għal dawk it-tfal li jkunu 'l fuq minn erba' snin, dawk li jkunu bla storbju, bla ħafna biki, żejjed, sewwa?

L-avviżi. Kemm infakkarkom, eħe, li l-qrar issa se jibda jkun 24 siegħa permezz ta' sistema ġdida, sewwa? U infakkarkom ukoll illi il-magazzin tal-knisja bl-arblu il-kbir fil-faċċata għadu kif ħareġ. Infakkarkom illi tkunu daqsxejn ġenerużi għax issa ġejja l-festa. Min ma jkollux flus fuqu fil-but jista' jibgħathom Revolut fuq il-mobile tiegħi. Sewwa, dak kollox. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Ej, ġeja mamma, ġeja mamma, taħi. I kombinazzjoni tara tlek, fidejk sinjura, thank you. Mela,

Hello? Iva l-isqof. X'inhu? Mhux idaħħlu t-tfal waqt il-quddies ħabba l-istorbju. F'idejja, se naħu azzjoni. Qabadni mal-parroċċa ta' Sant'Antni.
Ara, jiddependi t-teba x'inhi. Jekk hi xema trid neħja bil-ħadida tal-mogħdija. Jekk ikollha, l-ewwel trid titfaħħa fil-friża u mbagħad neħja bix-xafra. Imma jekk hu demm, le dak trid l-ewwel ixxarbu fl-ilma u mbagħad taħslu fil-mexin. Eżattament, di x'inhi? Le kelli tifel hekk fidi u qalali ma qalali ta' ma kullimkien hekk kimlieni. Eh, all right.
Hello, hello, ejwa. Eċċellenza, kif inti, all right? Iva, Father Robert. Eh, ija, il-kaptilan kien qiegħed Iqaddes, għalhekk ma stajx taqbdu. X'inhu? E waslitlek li mhux indindaħlu it-tfal għal-qoddis, Iva, Iva, biex nejdlek għasi ma naqbel maħħa eh, għalija hija situazzjoni ta' tqalliħ. Le, le, le, mux jien qed naqlax Is-sorja twila. Imma tiħux sib ta' nar il-ħad żgur issa jiġi u ngħidlu mela mela. U żgur li ngħidlu jekk hemm bżonn najjab miegħu. Eħe. Iwa, grazzi eċċellent. Le, le, le, meta ngħid najjab miegħu mhux nidaj, jien ma nidajx, eċċellent.
Hej ma ħejja! Fl-aħħar, fl-aħħar, fl-aħħar, u d-disa kif suppost, bla jat, bla biki, bla tfal. Tara li kint, nimqisek wiċ laskri, jaqaw, ma tiflaħx?

Inti qatt smajt b'xi parroċċa f'Malta li jiddeċiedu li ma jdaħħlux it-tfal u biex taxxa? X'inhu l-Evanġelu tal-lum? Ġesù jilqa' lit-tfal. Meta niddeċiedu li nħalluhom barra? Illum għax għaż nemmen. Ma tef ma nikjax, u x'qallek biex nagħmlu allura da? Biex nerġgħu naċċettaw it-tfal fil-knisja, u.
U dak il- dak l-isqof għandikun imqabbat miegħi ja ħasra, jew imqabbat miegħi. Aħjar jara x'jagħmel hu l-Isqof. Insomma, ejja, għax fl-aħħar wasal, wasal l-apparat. Apparat tal-qrar.
Xiex ġifir apparat tal-qrar? Dan u dak l-apparat illi lilek se jisolvilek il-problemi. Xiex problema, nix problemi. Mux mandekx problemi, ħasra, għaxin għandu. Father Fred, jiena nitħassrek. Jiena nitħassrek lilek. Dik il-biċċa ta' xogħol illi titqgħod qum kuljum fis-sitta ta' filgħodu minn flok bonġu titqgħod tisma' dnub ta' dik id-dub tal-oħra. Ja ħasra. U hija ma mhux kulħadd b'xogħlu.
Jekk nistgħu nagħmlu L-affarijiet aħjar nagħmluhom għall-aħjar u dan l-apparat ħa jsolvi kollox għax dan kull ma rridu nagħmlu iwaħluh fejn iqerru u jaqbad u jagħmel kollox waħdu. Kollox waħdu jagħmel kollox waħdu sala soluzzjoni tiġda u dan, dan biex ikun għatejdu kollox, anka jiftakar id-nubit ta' qabel
U ġifieri għax qed nibża' li ħaddaħħalni f'xi oħra l-isqof jaf bieħda. U l-isqof jaħasra għax qabbiżi li l-isqof. L-isqof jara x'jagħmelu, jara kif jimxi hu l-isqof x'kull waħda. Ġifieri kif jimxi, mhux għad-dritt jimxi l-isqof. Fiċ-ċess diagonal jimxi.

Taqla' l-art xi tfisser? Meta tkun, kif qalet ma tispjegalek, tkun ħelwa, topp il-full. Topp xiex? Isma' xbin, int għadek żgħir biex ikollok relazzjoni ta'.
Armi qed jitkellem. Int u ommi l-istess età. Issa biex tgħaxxaq. Ommi ħadmet raħsa, marret ma' min hu żgħar minnha, jiġifieri. Agħmilli pjaċir, u 'l ommok issemmihiex. Omm int għad tfajliet! Ma di mort tagħmel ħbieb. Għala x'għandha ħżin di hawn? Familja sew ta' ommha mlaħħqa mal-pulizija. Għala, tifla sew, sew ħafna. Di fatti pa llum għal għandha għax qed nilgħabu naqra playstation u badna dil-logħba. Tibni, tkisser, sajba ta' veru, badniha sew. Imma għandi problema. Di hemm waħda għandha l-art tiegħi. Ma tgħid bi ħlief b'xejn. Ma nafx se nagħmel. Jiena u int, l-istess problema għandna fl-istess ilma qegħdin. Anzi jien, għandi l-Alla jgħinni. Ma jiena għadni ma fimċ eżatt eżatt xirridu namlu. Ara, hemm dil-mara. U dil-mara għandha did-dar. Issa ħna jekk jirna xinna mbezzawa ftit, jista' jkun li did-dar toħroġ minna, fimt? Sewwa, sewwa, allura jiġifieri ħa mmorru għandha bl-iskuża tat-tberik biex imbagħad irridu nwerwruha aħna, hux? Ngħidulha li hemm l-ispirti. Hi tibża' u b'hekk tikkunsidra li tbigħ ħad-dar, hu.
Idea tajba kieku. Imma ngħid jiena għaliex għandi mmur għand din il-mara u ntiha qatgħa u nwerwirha, tista' tgħidli? Issa jien għedt li ħa tgħidli hekk. U fil-fatt Il-Pipe, li huwa wara kollox il-persuna li qabbadna, qalli tieħ dal-envelop. Qalli għax jien ngħidlek li xħin jarah dal-envelop jikkonvinċi ruħu biex itiha l-qata. U le jien ara, daw l-affarijiet jiena ma naqbilx magħhom. U għalfejn jien għandi mmur jaħasra dil-mara inti jaqata u werwira. Ara, jiena għalija jista' jitfa' li jrid hawn ġew. Ejja, ejja. Ejja xiex. Ejja ħammorru ntu għall-ikbar qata ta' ħajjiet għal dil-mara taqna.
Forsi vera li l-isqof jimxi diagonal, imma kiku hemm il-kappillan fiċ-ċess

Camping jgħidulu dak. Eh, u jena naf, jena naf xid batija batejt, meta għamil tletti jim minar saqaf fuq rasi. Eh.
U kif il-qat? Bla saqaf, bla saqqu?
Where there is a willy, there is a way.

Isma. Ken taf minn hu missierek? Iva, ejja. Mhux Pinokju!
Ismani.
Kamp, għandek? Kamp m'għandniex bżonn għax kont iddubbajt billboard, il-kanvas tiegħu. Eh. U dak nifirxu hekk u ntafa taħtu. Eh? Tal-elezzjoni, minn tal-elezzjoni. M'għandek bżonn wieħed sura, kamp sura, oh.

Noħodha camping fej latrina, għalli kif jaqbada, tagħmel mal-lewex. Għax għara x'jagħmlulna kieku tal-gazzetti, eh, jekk jarawha tagħmel barra. Ismani, jeżistu toilets portable. Iżda xeku.
Ġviri, toilet taħdu miegħek barra, oh, portable. Tkun tista' tagħmel fih. Fej, kif ikun da?
Toilet iġġorru miegħek, tkun tista' tagħmel fih u mbagħad batlu. Eh, bħal da, Dak, le, wieħed minnhom dak.
Żommu lena qabi. Kollox għandu ta' kemm ġobni. U badda fejn terħilu. Eh, Mbagħad jew titfaw f'xi drejn u fejn titbatlu jaħasra. Eh, eh, tagħmel fih u tbatlu. Sabiħ, ha?
Joqgħodobni, ha? U xawer. Xawer. Xawer.
Għazna ħazek kull jum id-dar għan ħazħammu l-camping, tlet jiem dik l-sfida bl-istess għal sitta taħt. Tant ħajkollu bolol il ħankun nista' nibat il-prim fuq vies ta' lejn l-Australja. Alright, mela għanna il-kamp, għanna il-toilet, xekem ġitna l-ispiża da' Naħseb bl-affarijiet li għanna ġonna 300 jen. 300!
Erħilem 300 xaffariet dawn uħod għal-ġerma.